va ya dyondzela tidyondzo ta Municipal Governance eYunivhesiti ya Joni swi nyiki nkucetelo na le ka van'wanyana. Hi ta tsundzuka leswaku ri eka lembe leri nga hundza xiyimbeleri Benny Mayengani the President va ha va xele gaweni ra tidyondzo leti va ti dyondzela Yunivhesiti ya Joni. Kasi eka lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi nharhu hi voni laha va nga fika va ti tsarisela tidyondzo ta honors eYunivhesiti ya Joni. hi vulavula na sweswiwani xiyimbeleri benny mayengani the president va le ku tatiseni ka tidyondzo ta vona eyunivhesiti ya joni se hi voni mapele the boss va fika va posta ka xiyenge xa mabulu xa facebook laha va nga hi tivisa leswaku ri eka lembe leri nga hundza na vona va endle tidyondzo to koma ta ku va va kota ku va va xavisa ndzala kumbe diamond naswona eka lembe ra 2024 va hleketa ku va va ya titsarisela tidyondzo ta nawu eyunivhesiti ya limpopo teflop leyi khale a yi tiveka tanihi yunivhesiti ya n'walungu leswi nga mhaka ya kahle swinene se namuntlha hi fiki hi vona va posta xithombe xa vona va ri eyunivhesiti ya n'walungu va tlhela va vula leswaku ri se swi tiyisisiwile leswaku ri eka lembe leri taka a va ta titsarisela tidyondzo ta vona ta nawu eyunivhesiti ya limpopo laha va nga tlhela va tiyisisa leswaku va lava ku dyondza tidyondzo ta nkarhi hinkwawo a va lavi ku dyondza swa part time leswi vulaka leswaku mapele the boss va ta kumeka va ri etlilasini va fiki va vula marito ya leswaku ku ta va ku ri vona munhu lonkulukumba endzeni ka tlilasi ya kona se hi mhaka ya kahle ku va munhu a tlhelela exikolweni dyondzo ha swi tiva leswaku ri a yi lumi naswona dyondzo a hi khalabyi kasi hi tlhele hi vona xiyimbeleri rhangani the producer na nghamu ya vona va karhi va ti tsakerile swinene hi ta tsundzuka leswaku ri tolo a ku ri siku ra vatatana se hi voni nkandziyiso laha xiyimbeleri rhangani the producer va ri na nghamu ya vona va ti tsakerile swinene nghamu ya vona yi khome na katara hi ndlela yaleyo yi tlhela yi ambala na hembe leyi tikombaka leswaku ri i hembe ya xiyimbeleri rhangani the producer lexi xi nga fika xi ndzi koka rinoko i timhaka ta hembe hi mhaka ku loko ni karhi ni kamba kwala ka swiyenge swa mabulu ndzi voni van'wanyana va fika va tsala ka xibokisana xa ku tsala ka xona mavonelo va vula leswaku ri hembe leyi yi xavu hi xongi munhu wa munhu hi lembe ra magidi mbirhi khume nharhu loko ku huma album ya rhangani the producer ya xiwitsi sweswo swi endli leswaku ri ndzi ya ndzi ya kamba leswaku ri eka album ya xiwitsi eka rikamba ra kona xana rhangani the producer a va ambali yini ke ndzi ya ndzi ya kuma leswaku ri hakanene hembe leyi a va yi ambarini ya fana na leyi nga ambariwa hi manana rhangani mina ndzi vona swi nga hoxekanga leswi nga endliwa hi rhangani the producer tanihiloko hi swi tiva leswaku ri nuna na sati i xilo xin'we xa wena i xa yena se mi nga endla swin'wana na swin'wana leswi swi tsakisaka moya wa n'wina ko va ku vanhu a ni ha swi tiva leswaku va rhandza ku pimapima